Distroomp a-samm àr un enklask bet embannet gant ur media splann e miz Here daou vil daou warn-ugent diàr-benn an ensteudaoù e-sur. Implantoù kontraseptif ma karoot a zo bet drec'het gant un embregerer bras Bayer. Risklus-tre eo an ensteud sun avit yec'hed ur mouezhet Padal, deut eo bet goured-mat dilabour gant an ANSM a zo ur bennadur-rer en karg da evezhiañ an ostioù o deus un efed ar yec'hed an dud. Setu hiziv tervet lodenn hon abadenn Kaniget ar an afer sur, aterset meus Itron Splann a zo bet o tisplegañ dain penaos ta eo bet posubl lakaat ar ur marc'had un ibil ken danjerus. Digomprenabl eo ur seurt neuzenn adal ur penn-keutañ pe dost e vehe gwaret gant ur medusuned hag ur bailher e oe hag ur riskl bras evit hor yec'hed evit yec'hed ur mouezhed. Ya, en daou vil pevar dija oa bet sachet evezh war ar sten, letañ ma karit. An houarn-se a vefe dasparzhet gant an ensteud esur e korf ar merc'hed. De la ride eo bet merzhet ur iskleuzsenn daou vlez goude ma oe bet lakaet ar ur marc'had. Ja, just. Ha ma 'm eus heuliet mat dorpoenn Sun ne oe ket bet prenet c'hoar ur labour konseptus an hini 'noe savet d'un esur. Ha setu, prenet eo bet Conceptus gant Bayer e daou vil trizek ha kendalc'het da werzhañ an esur kement-all. Met perak neuze deut teu bet paouezet da werzhañ an esur en gwirionez eo diaes din kompren. Ac'han da displegañ deoc'h. Gwir eo un tamm luziet an afer. Goût a rit petra zo ret kaout evit gwerzhañ an ostilh en unvaniezh Europa? Ma, un aotre bennak, lakaomp el ur siell, CE? Just SEE an div lizherenn a c'haller lenn war bep seurt produioù zo gwerzhet en Europa. Se zo un tamm, un tamm evel ur pasport roet d'ar produoù ma karit. Mmh, jell a ran. Ha gouzout a rit piv vez roet an aotre-se? Larry Dine. Gant embregerezhioù prevez a vez roet ar CLCE. Peet int gant obererien ur produoù bennak evit reiñ al label prizius? Ma, de cheu a ajañs ofisiel kreizennet evit ober ur laboursant? Ba nann, n'eus ket. Kaoz 'oa bet deus tennañ kuit ar galloudoù-se deus an aozadurioù prevez, met lobby an industriezh 'oa deuet a-benn da lemel ar c'hinnig-se e daou vil eizh. Aon o doe marse. Ha penaos e reont evit gouiet mont d'e didoñjer ur produoù? Ar c'hemandalc'h just a-walc'h. Diazezet eo ali war studiadennoù roet gant an embregerezhioù o deus savet ar produiñ. Fae. Hag èl rezon an embregerer na out chet da roen studiadennoù fall evit hor produiñ he deus c'hoant da werzhañ. Ba 'm eus aon nann. Forzh penaos ne vez ket sellet re a-dost ouzh an doser gant an aozadurioù testeniekaat. Setu just a-walc'h ar pezh a oa bet lakaet war wel gant un enklask graet gant ur c'honsortium etrevroadel a gazetennerien e daou vil triwec'h hag ur bloavezh war-lerc'h. Daou gannad eus Bro-C'hall o doa embannet un dezrevell kelaouiñ parlamentel war ar sujed-se. Gall a rafen lenn deoc'h lodenn marteze? Ya, grit. Gortozit an tamm. Setu. Ae. Herveze zo eus ur freuz-stal-klok ar sistem ezveziañ yec'hedel aotren. Lakaat war ar marc'had. Kement-se. Enklaskoù splann. Droukmouget e korf ar maouezed. Un abadenn a zo kinniget doc'h gant Radio Breizh ha Splann. Trede lodenn. Un ensteud pistrius lakaet en gwerzh. Mais diger on, kompren mat a ran ur liamm gant ur label-se, met tu zo distrein a rafer un ensteud esur? Ya, evel-just. Met a-bouez oa displegadur kement all a-raok mont pelloc'h. Bern traoù souezhus zo en doser aontren CE an enstudezioù. Da skouer? Ur bern dielloù diabarzh da Gonceptus zo bet lakaet da foran e daou vil ugent, ha pa zo bet eus prosesoù bras e Kalifornia. Kaset oa bet Bayer d'al lez-varn gant seizh mil maouez warn-ugent o doa implijet an esur, hag en dielloù-se, me lâr deoc'h, oa peadra da soñjal e oa deus riskloù bras gant an Unstud. Ya, an ambredjerer a ouie ur riskloù a-c'houde pell. Ha dres, hag e-touez ar c'hudennoù-se zo unan bras. Ur wech lakaet ba c'horf ar merc'hed, n'eus ket tu tennañ an implant biken hag en doa bet pouezet war ar gudenn-se gant ar bennadurezh uhel ar yec'hed. Ya, la haute autorité de santé. Se an hini. Hag un dra all zo, selaouit mat. Larita. Conceptus ne oa ket kap da evezhiañ ma vije doujet ouzh an normoù peget gant an uzennoù a laboure eviti. Hopala. Fin, a bern traoù all zo, met n'emaon ket o vont da sevel ul listennad deoc'h. Met dalc'hit soñj deus un dra zo bet lâret din gant un den arbennik war an ostilhoù yec'hedel. Petal a rê? Diglok eo an doser evit live ar riskloù, e sur n'en dije ket gallet tapout ar ziell-se hirie un deiz. Met petra soñj an aozadurioù deus roet ur label CE da Gonceptus, da roain un aotre dre-ersain d'an implant e sur? Oa va hervez an hini noa roet al label da e sur e daou vil daou warn-ugent, n'oa ket kudenn ebet. Ha n'omp ket deuet a-benn da gad darempredoù gant an eil hini noa roet al label e daou vil trizek. Dalin bet met oui. Marteze. Met daou gouzidie n'eo ket bet roet an holl titouroù dezhe gant Bayer ha Conceptus. Ah nann, kuzhet zo bet traoù dezhe N'eo ket bet treuzkaset dezhe nemet un dregantad ijel mat deus ar c'hlemmoù a bet deus perzh klañvourezed ha mezeien. Er Stadoù-Unanet En holl, daou vil glemm ha tregont n'int ket bet meneget d'ar Food and Drug Administration, ar bennadurezh yec'hel amerikan. Se ra un toullad a destenioù fall lemel kuit. Bailhañ a reñrolle ar c'hlemmoù, met evit an darn vrasañ dute ne zisklêrie ket anezhe. Uhel-mat eo ar sifroù. Adalek daou vil seizh e kresk ar c'hlemmoù en un doare ingal bep miz, kement hag ez zo ezhomm goprañ un den evit ober war-dro an dra-se hepken. Pegen bras eo ur gudenn! Met ya, evel-just, etre daou vil eizh ha daou vil dek, ouzhpenn c'hwezek mil klemm zo bet kaset da Gonceptus. Kement! Ah, ya, pemzek bemdez. Ma vije ded ur geidenn etre daou vil eizh ha daou vil trizek. Man evit an enseud sur. Ramzel eo un niver a glemmaoù. Ah, ya, ha peadra zo da grediñ zo deus ur gudenn vras gant ar produ, eme an arbennigour. Met n'eus nemet kant daou klemm ha pevar-ugent zo bet treuzkaset d'ar Food and Drug Administration. Ha ne vez ket gwraet mann get ar food, ar Food and Drug Administration? Ge, met taillit soñj n'eo ket bet roet kement a ditouroù dezhe. Vel 'meus lâret deoc'h, neuze memestra en daou vil dek e c'houlenn an FDA neuze da Gonceptus diwall gwelloc'h ouzh ar c'hlemmoù. Met ha da gelaouiñ muioc'h an RDA ma fell dit. Setu tout? Ya, setu tout. Aze e oa eizh bloaz goude ma oa bet lakaet war-verzh. Ha deus tu Europa ? Ma, sachet e oa bet an nevez ivez, evel-just. Merzet zo bet ivez ne vije ket disklêriet an holl gwallzarvoudoù gant Bayer. Neuze, e daou vil pevarzek, divizet eo bet gant un aozadur testeniekaat tennañ e-pad tri miz. Al label CE diwar an dafariad eo sur. Ya, astennet eo bet an aotre Djerzhain, en ur seurt, Perak tri miz ? Amzer da vailhañ da reiñ an holl ditouroù d'an aozadur. Enklaskoù splann. Droukmouget e korf ar maouezed. Un abadenn a zo kinniget deoc'h gant Radio Breizh ha Splann. Trede lodenn. Un ensteud pistrius lakaet en gwerzh. A deus perzh ajañs ur yec'hed hag ur louzeier. Gwraet zo bet un dra bennak? Ba, kazimant bet. Fin, vez ket harzet an aotre da werzhañ e Frañs, daoust d'an titouroù he deus bet. Ha daoust d'ur risklo evit hor mouezhed? Ya, hag e c'hellomp soñjal zo bet kalz muioc'h a gudennoù yec'hed eget ar pezh zo bet renablet gant ar medisinedi. Toloc'h eo dezhe? Ha kemeromp ur skouer, ijinit. Lakaomp Michela ket d'un ensteud esur em c'horf. Ha lakaomp buan war-lerc'h hon kroget da gaout eilefedoù fall. Ur gelañ vehe mont da wel ur ginekologour en-dro ha displegain pep tra d'ur medusin 'meus aon. Lakaomp. Ha neuze, sañset en do ar gineko da sevel un teuliad diwar an holl titouroù-se. Un teuliad vo da gas war-lerc'h d'an ANSM, da ajañs ar yec'hed. Kompren a ran, evit kelaouain un ANSM, zo hag ur gudenn, geudon eo sur. Setu, siwazh, en gwirionez n'eo ket bet graet al labour-se gant an holl gineko ha medisined o dije klevet komz deus efedoù fall ar viziadur. Dre faot amzer, eme lod. Blam da se eo bet isdisklêriet an niver a wallzarodoù. Hmm, de la rede, deut bet efedus ur sistem evezhiañ. Ah, siwazh nann. ha disorioù isdisklêriet ar sistem evezhiañ zo bet un abeg evit chom hep tennañ un aotre da verzañ d'an implant sur. Ha gortozit, gwashoc'h zo c'hoazh e Bro-Frañs. Petra? Roet zo bet harp da Gonceptus a-benn gwerzhañ an implant sur. Un tost TVA interesant-tre zo bet roet d'an implant, met se zo un afer all da gontañ. Fe, traoù am eus klevet evit hiziv. Ar pezh a zo a-bouez da zerc'hel soñj eo

Un ensteud pistrius lakaet en gwerzh. Achuet hon heuliad gouestlet d'an enklask àr an ensteud a-wezh-sur bet gwraet gant ur media splann. Pep tra zo da adselaou ha da lenn àr lec'hienn Splann Peuch.org ha Radio Breizh, Peuch.pz. Merci bras de Thomas Laken evit an teknik ha distrein a rim a-benn nebeut evit lakaat ar gaoz ar sujet de ral Chen Kizidik hag an afermañ.